Уосталаннаах нэһилиэк олохтоохторо уонна фестивальга кэлбит дьүүллүр сүбэ чилиэннэригэр этиэм этэ быйыл бу ахтаномия сүүс сылынан сибээстээн Биһи нэһилик Сэбиэскэй былаастан саҕалаан бу билиҥээҥи ыллыы историятын барытын суруйа сылдьалла, сурулунна даҕаны, суруллубута даҕаны. Ол гынан баран этиэбэтэ биһи нэһилик дьүөдүн икки дьүөдүн түөрт сыллардаахха күүһүнэн көһөрүлүүгэ биһи барбатах нэһилиэк. Тоҕо диэтэххэ биһи өрүстээх буоламмыт, От үүнэр буолан, атын үөһэн үөлэтэрдээҕэр оттон масштаб буоламмыт биһини көһөрүүгэ ыыппатахтара. Ол эрээри этиэхэ наада, үөһээ нэһилиэктэр түгэннэр биир холбос, күүһүнэн көһөрүллэн, кэбээйинэн, эдьигээнэн, булумунан сылдьыбыттара. Ити сыл кэнниттэн Көһүлүлүү кэнниттэн эдэр оҕолор, эдэр уолаттар, эдэр кыргыттар уонна саастыы сирпит үлэни-хамнаһы кыайар да оннугар көһүлүүртэн кэлэннэр биһи нэһилиэкпитэ кэлэн олохсуйбуттара. Ыал буолбуттара. Кыргыттар эргэ тахсыбыттара, Уолаттар ойо олорбуттара оҕо-уруу төрөтөн, төһө даҕаны ыарахан кэмҥэ ырытталлар эрээри, анаалырын түһэрбэккэ, бу Волугун нэһилиэгэр олоҕун-дьаһаҕын үлэтигэр-хамнаһыгар күүскэ үлэлэспиттэрэ уонна улахан кылааты киллэрбиттэрэ диэн этиэхпин наада. Биһиги нэһилиэккэ тыһыынча тоҕус сүүс дьонун түөрт сыллаахха сэрии, сэрии оҕолоро, сэрии, сэрии тулаайахтара, бу Орион нэһилиэктэриттэн барыта тулаайах оҕолору хомуйаан аҕалан манна детдом тэриллибитэ. Бастакы дириэктэрэ Захаров Иван Иннокентьевич этэ. Онно этиэхэ наада сэрии тулайах оҕолоро Кылааскын Баһылай Михайлович, Яковлев Илларион Илларионович, Мунхалов Афанасий Петрович, Пермяков Николай Егорович, Миронов Константин Семенович курдук кэнники Аха иһин киэн тутта дьону буолан улаатан тахсыбыттара, үүнэн сайдан тахсыбыттара. Онон бу биһи нэһилиэккэ дурдум аһыллыыта биир улахан миэстэни ылар. Итини таһынан этиэхэ наада көһүүттэн үтүрүм-хатырым аччык сыдьан манна аймахтарыгар, дьонноругар, билэр дьонугар кэлэннэр Хүбэ биир киһи манна олохсуйбуттара. Ол Хүбэ биир оҕолор бары эдэр оҕолор, эдэр кыргыттар олох олороору үлэҕэ оройдорунан түспүттэрэ уонна дьэ айылҕа биэрбитинэн бары ыал буолан олохсуйан оҕо-уруу төрөтөн манна биһи нэһилиэк үлэтигэр-хамнаһыгар холкуостааһыҥҥа Совхозтааһыҥҥа уонна да атын бу нэһилиэк сайдыытыгар улахан кылааты киллэрсибиттэр диэн этиэхэ наада. Ити биир киһиттэн биир киһиттэн икки киһи улуус бочуоттаах олохтоох буолбута, тоҕус киһи Болугур нэһилиэгин бочуоттаах олохтоох буолбуттара. Онтон этиэхэ наада Дьоскуоска Юрий Семенович көһөрүллүбүт эрээнэ культура директорын үлэлии сылдьан манна үс хонуктаах улахан республиканскай конференция тэриллибитэ кини инициативатын кини опытын асастаары ону сибээсэ кини опыта үрдэх республика тархаммыта уонна культураҕа өҥөтүн иһин саха сытын культуратын үтүлэ аата иҥэриллибитэ Итини таһынан Яковлев Илларионович сааһын тур манна кэлэн кэргэниннэн мутурну харылан үлэлээннэр культураҕа ССРС эргиэнин туйгуннара буолбуттара. Попов Константин Семенович буолаатын хоһоонньук поҕо эмиэ бу нэһилиэккэ олорон быраатынан үлэлээбиттэрэ Икки тутууга маастардар быраата Сергей Семенович диэн, Көстөкүүн Семенович быраата маннык хаҥа кулууп тутуллубутугар иккиэн улахан баһылыыр көһүлүүр уруулу ылбыттары үлэлээбиттэрэ. Ол сэнэ этиэхэ наада бу көйүүгэ сылдьыбытта бары ыарахан олоҕу олорон улахан тубу ааспыт дьоннор диэтэххэ олох Ханааларын түһэрбэттэр этэ, бары үлэнэн-хамнаһынан, ырыанан-тойугунан, асчытынан, ууһунан, хоһоонньутунан бу нэһилиэгэ тым этэргэ дылы убаастыыллар этэ. Бу нэһилиэк бары убаастыыбыт кинилэри. Игнатьев Николай Николаевич первый билин суос соҕотоҕун хаалла, өтө биир киһиттэн, а уон үһө А оне састах туох тутууга маастар баһаҕа кулуупуну тутууга үллэспитин иһин кылааты киллэстибитин иһин нэһилэ бочуоттаах аатын иҥэрбиппит. Итинник эттэххэ элбэх Попов Костаков семинар быраатынан Бэстээхтэн эс сатыы манна эдьиийдэргэ өлөөнөҕө кэлэн олохсуйбуттара. Ону диэти күүстээх анаала дьоннор бу көйүүгэ сылдьыбыттар. Ону ти ол иһин биһиги убаастааммыт нэһилиэк халатаны кытта сөннөһөн биир тылы буламмыт бу көһүүлэргэ хайаан нааны туһунан анал миэстэ истиалла дуу, павник дуу оҥоруохайын диэн этииттэн Мин бэйэм көҕүлээн, бэйэм эскиз оҥорон, ити ааттаммыт сүүрбэ биир киһи барыта тестиялла киирэн тураллар уонна элбэх балыгы фроҥҥа диэн диэбистээх сылдьыбыттарын наар балыктарын барытын фроҥҥа ыыталлар этэ. Ону балык уруһуйдаан иннэ Үрдэс үрдүк манна Староста Мария Лукунична кыыһа Староста Мария Никентьевна уонна күтүөттэрэ Староста Панасия Дмитриевичтээх ити стелланы айас мин руһуйум курдук үрдэс үрдүк оҥорбуттара көһөрүллүү эмискэччи буолбута ыраас халлааҥҥа этин этерин курдук Чороччулар бары көһөҕүт, бараҕыт диэн үс эрэ хонугу биэрбиттэр үһү. Ол иһин ити исти алла турбанын оҥорбутум. Турба үөһэтэ хайа хайа хуруйуу хайдыбыт курдук орун диэбитим. Ону хүддэ сүрдүн оҥорбутум.
Мин үстээҕэр этим, онон батпыппын кэлбиппин өйдөөбөппүн. Ол гынан манан кыра оҕолор эппиттэрэ уонна кырдьаҕастар эппиттэрэ наһаа хомолтолоох. Ону миигин оҕо оҕоһут кынаары аҕыс уоннааҕы эбэбин илдьибэттэрэ Кэмирдьэхтэппитэ быһылаах, онно чаашката оһуох буолан, бытыыкканы быһаннан, көлөһүүнүнэн паанка уурбуттара, ол көһөн өлбүтэ. Ону куруук аҕалар эҥэбэр сүрэх бааһа оҕороммун кыра буоламмын соторутары эбэбин иһи уотунан сиэтэҥҥит өлөрбүккүт диэн тото дойбоҕоҕостор этим. Онтон эдьиийим кэргэн тахсан бу оҕолонон баран тымныйан ыалдьыбытыгар

түүт уксугар баайан биһэллэр. Бу оҕо аһыыра да биллибэт, көҕүрэттэрэ да биллибэт. Онтон биир күн мен хатар сүүлүөхпүн көтүөхпүн наһаа баҕардым. Ол иһин миигин иитин эрэ мин начаас көҕүрэттиэм этэ ямманаммын. Кыһыл бириэккэлээхпин ыытан бистим. Арай киэһэ кэлбиппит тоҕо дьоммут аймана сылдьаллар эбит. Онно иһин биэстээх һым буллаан буолу Ийэм табытабыттан ылла дабалаата кэллэҕэ таһыы бөҕүрүн таһыйда. Муньуҥҥун аймааҥҥын, өллөҕөр диэммин манна бары ытаһа сылдьабыт диэтэ. Дьэ ордук мэһэй туһай буолар дьоннор бараммыт балыктыахпыт да. Ону ити Ньукулай эппитэ курдук туохха биэрэккэ кэнсиэрбэ бөҕө бурдук бөҕө итин атаара анныгар кыстанан турар этэ. Онно улахан оҕолор балака үрдүнэ сүүрэллэр. Биһи киирэммит кыра сылдьаммыт Балааканы эбэлээри гыннахпына, дьэ уоран ылбыттар, тыытан көрөн эрэ атахка суола хаалыа диини, ол балаака таһыгар айах киллэрэн оонньоппот этилэр. Онтон арыый да иһин көннүгүк быһылаах туохтаатылар. Бастаан баран бара ол ити Макаровтан диэс бэлэхтээх сиргэ балаҕан туттубуттара, оны Бүөтүр Үстиэн оҕонньор баара тимир оһоҕу, тимир буочуруну буран оҕорпута, оны олордук кыстаан бараннар, ньүгү дьылыарда хайы бэдэр, ити Макараа кэлэннэ, дьэ хабарха дьиэ туттубуттар. Онно буоллаҕына биир уулусса баар этэ. Уонна иккис үс бытыгар оскуола уонна кулууп туппуттара. Олор билигин бааллар. Ону буоллаҕына бу икки тустууга убайбыныын бара сылдьаммыт дьиэбитин көрбүппүт, уулуссабыт бүтүннүү талах буолан хаалбыт оскуола турар, балыыһа турар, оскуола иһигэр паарталары кытта бааллар. Ону бу икки бастакы сырыгар натаараа тохтообуттар. Онто бу кэнники сырыыларга боллаҕына биэрэккэ сатаан түстүбэт диэн хырытыннарбатылар бу кэнники үстэригэр. Онон онтон кэнники дьолохпут турсан ити Зыганскайдары кытта Тевялилэри кытта биир холбос курдук буоланнар Аҕам уонна убайым түүлээхтик буолбуттара. Ону бу дьон сэргэ биллинэр диэммин хоруйан кэпсиибин. Убайым чулуу булчута аттыппыта, аҕам чулуу табаһы таатыран барбыттар мантан. Онон үлэҕэ барытыгар көхтөөх, күүстээхтик кыттар буоланнар, барытыгар кэнники убаастабылга сылдьыбыттара. Күтүөтүм буоллаҕына, манна икки кэргэн иккиэннэри өлөн, манна сатаан дойдубар бары оһохпун диэн хаалбыта. Бастаан мин эдьиийбин ылбыта, ол кыыспын Бэстээххэ өлбүтэ.
Көһөрүүгэ кыттыбыт Попов Константин Семенович хоһооно. Күөрэгэй ыллаабат, кэҕэ да чоргуйбат буһурук буруолаах буруоннан оргуйбут күн этэ. Атахпыт анныгар аһыҥа сырылыыр, кулгаахха тэлиэгэ тиҥиргиир, түөрэҥниир тэлиэгэ битиирэ, түөрэккэй олоҕу түстүүрэ. Дойдубут иччитэ сайыһан, аастыйбыт төбөтүн төҥкөтө, аархатын анныгар санньыйан, харааста, санаарҕыы хаалбыта. Кырдьыгы кэтэһэ барбакка, аҕай хонук хоһумунан ардаҕы силбиги аннынан суһаллык айаҥҥа турбуппут. Өлүүлээх-сүтүүлээх кыһыммыт утары барыйан иһэрин олох да билбэккэ устарбыт Ленаны таҥнары барарбыт. Силлиэ тыал саралаа суолбутун ииспитин ырааста, ханна туох суруктаах тиийэммит охтубут сирбитин чолкайда. Сүрэххэ сөҥмүтү сөргүтэн, эрэйгэ тэппити эргитэн, ыллыктаах санааҕа киллэрэн ыччаппыт кэристи туруохту.